Atumfoɔ Onyankopɔn nhyira no yɛ ɔkɛseɛ. Awieeɛ no mpensenpensen mu na wogu so a wohwɛ yi wɔ AMTV. Odiifo Ayabo Ate, matena ase. Ɛna awie mmerɛ TV. Mede ka hyɛ mɔbɔ sɛ video foforɔ bi nam abɔnten ɛyɛ dɛ ɛreba. Berɛ no aso sɛ ɛsɛ meda nneɛma bi adi yɛ dɛ ɛkyerɛ mo. Odiifo Ayabo Ate wohwɛ m'akyiri kwan a wobɛhu me ɛwɔ Pankrɔno anaasɛ Ahwia ɛɛm Bɔgnaiza, Ahwia Bɔgnaiza, wohwehwɛ me a. wo bisa ahwia bɔgnaiza wo bisa akwasi a ɔtɔn fried rice na ɔbɛba ɔbɛfrɛ me anaasɛ ɔbɛkyerɛ wo baabi a mewɔ ɛwɔ ahwia bɔgnaiza tie ne tie ne yie awiem no pɛnsɛmpɛnsɛn mu ebi a wo na ɔbaa bi bɔ bra wopɛ sɛ wotu kwan woba a mede ɔnokwafoɔ akwapa nokwafoɔ ɛbɛyi ano ama wo na mewia deɛ Nyankopɔn aka akyerɛ mo sunsum mu no, ɛno nso mede akyerɛ, makyerɛw deɛ ɛkɔ so wɔ m'abrabɔ mu. Na mmom deɛ ɔni, deɛ ɔpɛ kyinnyegyeɛ no, yɛde Bible nokwafoɔ no na ɛyɛ saa adwuma no ma saa nipa no. Ɛde sisei na ɛteɛ. Wobɛhwehwɛ w'awaleɛ mu, ɔbaa no a ne tena ɔbɛboa wo anaa wɔmmoa wo. Wopɛ sɛ otu kwan, akwantuo no bɛyɛ yie anaa ɛnyɛ yie, bra na bɛbisa Bible nokwafoɔ. Ɛyɛ twerɛ kronkron yi ara na ɛde yɛ. Ɛyɛ Holy Bible. Key no a ɛhyɛ mu no ɛrekɔbie w'asɛm a woka akyerɛ Bible no. Saa key no kɔbie ano because adeɛ bi a ɛwɔ asase so biara no ɛwɔ Bible mu. Papa ne bɔne nyinaa wɔ Bible mu. Yiyedie ne nhyira nyinaa wɔ Bible mu. Enti w'asɛm a wokɔ akɔbisa ɔnokwafoɔ no, Bible nokwafoɔ a wɔyɛ teneneeni a ɔnni atorɔ da no, akwapa nokwafoɔ ɛbɛ ansa question biara. anaasɛ ɔhaw bi a ɛda wo so bi ayɛ dɛn de ama wo. Wahu deɛ sɛdeɛ ɛteɛ, saa na ɛteɛ. Akoa pa nokwafoɔ no, ɛno ara ni. Sɛ wo ne obi, obi awie adeɛ na mo ba a, wokasa a yɛn a nokwafoɔ no ara bɛyɛ n'adwuma. Sɛ ɛbɛyɛ a wobɛgye adi sɛ Nyankopɔn tumi wɔ hɔ nti no, odifoɔ yɛ aboa tee me, yɛyɛ biribi ketewa bi akyerɛ wo. Ɔdomfoɔ Nyankopɔn akoakoa nokwafoɔ, wo a wongu m'anim ase da biara da no, ɛyɛ nokorɛ, berɛ aso sɛ me ne wo mma redi nkɔmmɔ. Ɔnokwafoɔ, sɛ wobɛtie mo mma nkɔmmɔ a mepɛ sɛ me ne wɔn di atwa ho. So wɔn so wɔn enti wonya bɔɔso na Bible no ankasa bɛtwa ne ho. Ɛnyɛ nokorɛ ɛbɛgyina faako. Ebia obi awia wo sika, wopɛ sɛ ohu nipa a ɔfaa he, wobɛyɛ dɛ bɛhwehwɛ mu ama wo. Obi retu kwan, wopɛ sɛ obi hyɛ n'akyi, ɛno nso so wobɛyɛ dɛ bɛbisa mu ama wo. Onipa bi reteetee onipa bi rehaw, deɛ hia ara sɛ wobɛnya onipa no a wo suspect no ne kra da din na wode aba abɛyɛ nhwehwɛ mu. Wobɛnya nipa no kra da din na wode aba abɛyɛ nhwehwɛ mu. Ebia wo suspect sɛ nipa wei yɛ bayifoɔ, ba w'ani sɛ ehu yi. Deɛ wobɛhia yɛ ne kra da din no na wabɛbisa Bible nokwafoɔ. Ana sɛ wonnye Yesu Kristo din nni a, mma ha. Wonnye kyerɛwsɛm no so nni a, ɛma ha, because Nyankopɔn asɛm na tumi wɔ mu. Ne mu na nkwagyeɛ wɔ, ɛne faahodie wɔ. Bebree wɔ a wɔnye biribi sei ɛnni. Sɛ wogye Bible di sɛ Bible anum asɛm no tumi wɔ mu, wogyina Bible so anaa se Bible anum asɛm no so bɔ mpaeɛ ɛma faahodie ba, ɛma ayaresa ba deɛ a, me throw challenge ama wo sɛ firi adwoɔda kosi fieɛda nyinaa, Odifoɔ Aboate meyɛ adwuma. Enti woba Ɛhwa Vulcanizer a, wo so wohwɛ Prophet Aboateng, wobisa Akwesman a ɔtɔn fried rice wɔ kwan no ho a, ɔbɛkyerɛ wo baabi a mete, anaasɛ ɔbɛkyerɛ wo m'asoɛeɛ ama woaba ho a, yɛdi ho sunsum mu nkɔmmɔ. Yɛgye Awurade Yesu Kristo din no di, yɛgye asubɔ di. Deɛ yɛbɛsrɛ wo ara ne sɛ, hyɛ Bible nokwafoɔ ansa na sɛ ɔbɛyi w'asɛm a wobɛka no ano yie no. W'ankasa na wogye Nyankopɔn asɛm di? Wogye twerɛsɛm no di? Sɛ wonye twerɛsɛm no nni a memma ha. Ne nsɛm no na wɔsoma ma no kɔyɛ nsɛnkyerɛnne. Ɔde n'anom asɛm na ɛbɔɔ ɛsoro ne asase. Ɛnti na na mɛka akyerɛ wo no. Gye Awurade di. Ɔno nkutoo na ɛwɔ tumi. Ebia na wopɛ akwantuo. Akwantuo ɛho nsɛm. Wokɔ bi a bisa ɛbansɛw. Deɛ mɛsra ne sɛ wobɛba. na wabɛgye travelling victory no bi ayusu na awurade bɛnam ne dɔm so abie kwan ayɛ den ama saa so na yɛwɔ lion of judah ɛyɛ judah mu gyata ɛno nso so ano ɔhye awurade nyankopɔn nam ne tumi so n'ahoɔden so ɛnam ne nkoadifoɔ so ɛna wɔde yɛ saa aduhwam yi hyɛ no nso bɔgye so olive oil wɔ ha ne nyinaa ɛde adwuma yɛde awurade asɛm di ɛne nti kɔ so na hwɛ wiemire mprɛsɛmprɛsɛm na hwɛ wiemire tv akwapa nokwafoɔ no wɔano yie nyinaa ne last stop ɛne akwapa nokwafoɔ ɛfiri sɛ awurade tumi ɛna ɛyɛ adwuma wie bere mu sɛ wogye twerɛsɛm di a ɛyɛ holy bible no a ɔdɔfoɔ bra

Ɔdɔfoɔ, ɛyɛ sɛ wososo ani ma w'ani bere na wote gyina bɔ ɛsoro mpae mpaeɛ a ano ɔhyeɛ. Ɔbɔ sunsun mu mpaeɛ de bubu akodeɛ ne nhyehyɛdeɛ a ɔsɛefoɔ ne ɔbɔnefoɔ no ahyehyɛ ato abrabɔ so. Ɛti maka kyerɛ sɛ wie mmere pɛnsɛmpɛnsɛn mu ɛyɛ so powerful program a wɔmɛsi a wahwɛ adeɛ. Mo ani nna hɔ, yɛahwɛ yie. Ɛno sɛ nyame yɛ adom a me number no na egu screen no so no. Facebook foɔ a mohwɛ me. Facebook foɔ no mɛkyeɛ wo biara. Na emu mo maa na ɔmo wɔ mu no. Ma ho siesie no. Bebree na wɔ spiritual marriage. Facebook users bebree na wɔ spiritual marriage issues. Dress decent na mu ani na hɔ. Huh? Enti sɛ wɔ Facebook na worehwɛ me a, kɔmɛnte. Fa me namba no na frɛ me WhatsApp anaasɛ yɛnni nkɔmmɔ. Ɔhaw ne amanneɛ no a woda wonam mu no, ɛnyɛ kwa. Ɛnamfofoɔ no a wɔnam no bebree no ara tan wo. Asɔfofoɔ a wokɔ wɔn hɔ bebree no ara no, bebree no ara nso tan wo. Woyɛ sɔfo, woyɛ evangelist. Asɔfofoɔ a wɔnam no, hwɛ yie because they have blood ɛɛ black spirit a wɔn de yɛ adwuma wɔn ani na hɔ ɛdi onifo yɛ abɔnten ɛnɛ ha na wɔn de awi mpe awi mi mpɛsɛmpɛsɛ mu na esi follow me ɛwɔ e instagram ne twitter na hwɛ me live ɛwɔ e facebook whatsapp me ɛwɔ e whatsapp awurade nyankopɔn nhyɛ obi biara na ɔnkɔ obi biara ho baaka ehu sɛ sɛ wɔnyɛ twerɛsɛm no nni a mɛsrɛ sɛ mɛma ha Sɛ wogye di nko ara sɛ Nyankopɔn tumi na ɔde bɔɔ n'adeɛ nyinaa, ɔde n'anom asɛm na ɛbɔɔ ɛsoro ne asase deɛ a, na wabewu agye yɛn nkwa, na ne mu na nkwagyeɛ wɔ deɛ a, ɔdɔfoɔ, bra, n'asɛm nie. Ɛno ne ɔkwapa nokwafoɔ. Awurade Nyankopɔn nhyira obi biara na nka obi biara ho wɔ Yesu Kristo din mu. Amen.